Bono nabo abanyara koba kaa gosira, ere nomogaaka ore omonene orenge omwaremu. Ekaba ase omotienyi oyo omobe egwiki echigwiki ang'e isato gekero chierire, akareta omosubati onde, bakaba naende bakoendera korwa are egetanda ekio bakare namore na baba oyo osiretwe ore iga iga. Bono ekero akoba ng'ai, omosubati onde nabwate abana.
Nabwate abana bane. Abamura. Nanyigwete inche tindamura babuya abamura abaiseke batato momura oyomo. Abachokoro bagesangi bao omanyete. Exactly. Abwo mbamura Nende oyomo bamenya.
nateba akochi nobo arandikire omokungu bwange. Lakini bono. Eh. Ote oboremu bwao mboro. Eh. Etitle timbabwati. Eh bono. Ne kiombe naete ng'ina. abanyene na Chiayahudi nairiri chiombe sobo. Mburira obosongo Vibes Network, kaka rero nigo tore sauti mogira anga aiga, nigo twarure chinsemo chiria chia korunyangweta moino aria gose naki twayeroka, twachire mpaka aiga etono, abagira anga bateba etono, bono twachire etono. Story nere iga iga etono, omogaka naro abwo 85 years, abachokoro bagoteba ng'o baseriri korwa ka, ng'o onyuomire omokungu o 30 sijui what years, bono aba amenyere aye emiaka over 25 atagete kobaseria. Sono totagete gosoa omochie oyima abwo, torategerere omogano toigwe ng'aki ore, omogaka oyio 85 tomorigie toigwe ng'a ninki akonyuomera abe okonyuoma na ehaki yaye, Lakini rende ntoteme komorigia to understand ng'aki egento gekogera agoserie abache korwa korwa bwoye engereki eke ase eng'encho anyuomire magega omo actually omong'ina oye iga asira ng'igwete ekero omong'ina oye asira agakora gose one week embera terachi na emera naende akanyuoma. Bono ekero anyuomire ochakire goseria abache okore aba anyorete ororo okobaseria ng'a karwaa bore mobombori bwaino bono totagete batwere ase estori korwa abwo torigia omogaka oyio nere atwere ase omogano. ekero twakoorire tomanye komanya ng'a ninki kegendererete ase egesaku ki'omogusi. Mwache omorigererie twaikire omochie, totagete korategerera omogano omomura nere oyo. Marieta aye atotebie naki akorokwa, naende atoe omogano ng'a ng'aki benyorete omochie oyo, korwa abwo ng'aki bamenyire na tata omwabo gocha gocha gocha, naende ng'ai yaikerete. Mpaka bagoika ng'a bono mbatakeirie aye gecompound eye ninki gose kiabete, nki giachenchetie, erinde ere tomanye ng'a ng'ai togokonyanera buna egesaku ki'omogusii. Ng'aki okorokwa tata? Ase amarieta ane nkorokwa Fredrick Okendi, iga ane onka. Yes. Korwa twaberire ase emiaka emenge, emiaka more than twenty five, mpaka bono iga buna tore iga. Igo noo okinerete aa? Noo nkinerete aiga ee. Bono twaberire iga ase emiaka eyere emenge. Inche amo na baba na sokoro na mama na abana abaminto bonsi, buna obogima bwanyare koba bo gokoenderera gocha buya buya tore esukuru iga twakinire mpaka buna twaikire iga na abana abaminto mbare esukuru. Oyo nere omokogoti ominto oraige esukuru. Bono oboraire mbwache bokanyora baba oyo o Mbarenge Sirete. more, mbarenge more min. Etore batano, Bamura barenga.
abamura babere, Mm.
abaiseke batato. Mamura onde ng'ai ere.
Mamura onde taibo, iga negasi ya kare. Okay. Naye omonene.
Yaye inche oyokabere omonene nere otaiyo naintwe iga. Ee.
Iga ecompound eye nero yaba ere emino aa ase tokaransta. Iga noo nka lakini oboremo bwa esoko ere bokare moino aria, iga noo bore bogorire. Okay. Ee.
Igo ase ase mwarenge inwe buna efamiri aye na mama omino ng'ai? Iga tochakerete efamiri. Iga noo mochakerete efamiri.
Ee. Okay. Ee.
Bono twanyarire koba tokoba igo, efamiri ere engiya twakinire gochochana twaikire iga, Babe oyosererete aiga, akabe okorwara ase engaki eye etari enke, bono buna anyorete kabe ogototiga ase emitenyi y'ereremeke eigo, bono emechie yane tesiya atokeire. Baba omino you mean what? Mama omwabo tata omino? Mama omwabo tata ominto. Okay. Ee. Bono buna asirire iga, nario amang'ana amange achire, bono sokoro onyarire koba kagotwara amang'ana aya are amange ayande atari amaya atari gotogokia. Ee. Bono esegi yaikeire, achakire gototebia ng'a etochete na mama, alafu nere omonyene oyio ogoteba etochete na mama, nere gachete na mama mwabo, nere tanyorire iga iga. Ee, bono timaeti ng'a emechando neriria abwate, bono buna baba anyare koba kagosira, ere nomogaka ore omonene orenge omwalimu. Ekaba ase omotienyi oyo omobe egweki chigweki ang'e isato gekero chierire, akareta omosubati onde, bakaba naende bakoendera kore are getanda eki bakararire na more na babe oyo osiretwe ore iga iga. Ee.
So egento nkere ntara understand, ekero agogotebia oretire nki amineti? Yaani ng'e tochete na mama ntonyorire iga iga lakini rende twarenge abake nonya twakinire ambaka buna twaikire iga. Ee.

Ee bono, bono ekero aretire omosubati oyonde, bono ochakire koba kagototebia amang'ana aya are amange, ayio ande aya atari kogokia. Bono naki twacheire isimo ere monyare gotosemi, na gototebia ng'aki togwenerete komenya. Ase ki? Inki akobacha rigiya nomwabere afore 25 years? Bono emechando Inki tiri- agoteba ere? Igo neproblem yao nabo aranyore ng'a gose tari ere ore omobe na omosubati oyio abwate nere amoire ebiro amoire ebinga ariire bono biamonchoire omotunte amanye ng'a mbire bibe lakini intwe tomaete egano onka noo tokiinerete nori ntata noasirete noabekire aria noyo mbaba noabekire aiga bono timaete ase totage ase atagete twende nkai. Tata omino onde asirete.
Mwaka elfu mbili na inne. Mwaka elfu mbili na inne. Akabatiga na mama omino. Agatotiga na mama na abamura bane abasike baminto. Korwa erio ise okore yao na gokwana kende emiaka eye yonsi? Ntanyare gokwana kende mpaka bono ekero babasirire, nario achakire koreta amang'ana ayio. Ee.
Ng'ai obokong'u bochakerete inwe ekero mokorigereria, ekiagera mwakabeire bakuru kare? Bono obokong'u bochakerete ekere babasirire, erio ekero aretirwe omosubati oyonde, bono oranyore na eroka ere komobeta chinchara okomotebia ayio yonsi.
Tata omino bomura bamwabo mbaro? Nere bweka orenge oyomo. Nere bweka orenge oyomo.
Igo omogaka oyio nere bweka abwate oyio mo- mo- mo- Nere bweka abwate omomura oyomo, tabwate mm. nyaroka na omomura bweka orenge oyomo. Mm. Mm. Iga ase efamiri igaa, ninwe mweka bono motigarete, gotatiga mm. oyio ochire bono korwa usiko. Intwe tweka totigarete na oyio ah. anyomire chigwe echi chiarire ibere. Ah. Ah.
Bono ng'ai yamobegete? ebamenyete Nyamarambi barabwo, mpaka nonya mbababu nasirete iga, Nyamarambi bamenyete ase emiaka ang'e saba iga, ekero asirete nario aretetwe akabekwa iga iga, eeh.
Igoo baba omino noo okonya omenyete na sokoro yago ororo. Nabo bamenyete Nyamarambi lakini ekaba ng'a iga aye noo bamenyete, nare na etown takonyara kobekwa, bagera tiga bache nkaga, tochi mpaka nonya omwana oye noo abekire aria.

Yaani twanya kobakwanera kende ekiagera korwa emegaka mbuya twarenge obogima mbuya bwarenge ne efamiri yarenge y'omorembe bono amang'ana achakire ekero ebi bionsi biakorekanire ekero babasirire. Yaani I mean, amang'ana aya abete bono nigo mwana koinwa bono bwa bagaka b'ekenyoro, motureti, omogambi, momotebia yaya igwa. Ee, ntwa, Eh. ntwatebia omogambi, Eh, ewiki yaera ntwaye ndari togakwanera nonsi omogambi, eh, ere sokoro agateba ng'a Monday inkoenda tore atoroki nkaitwe gwente korema, eh. Erio yaenga igoro ekero twachete obisi, agateba, Ere takogamberwa, ere nomonto omaete ekero agokora, akaigwa notacheti ase ekeina ekio. Igo bono buna tore iga, nonye nendagera isi tokorema, tayio ogatonyanyasete, nomwana ominto nara nere okogenda esukuru, okana etakomosomia, yaani egento inki eyio atotigerete tokore, kera egento iga tagete aborigwe, neyi nomobori takonyara gokoa.
Mwateire oboremo bwaino officially bomanyire ng'a oboremo obo nobw'amaama omino bore asegete? Kerache. Yaya. Eh.
Nogoteba atebete ng'a aku karakwe ase nini, na aku ntagete more emepata obere momboro aa tu mpaka bono. Kare ki akaku bono ase. Ase obweso okoro moino.
Ee.
Bono aye gesi momenyete, ng'aki abarentete oo rende? Ekiagera bori mobwine ompoiyo. Ng'aki bono. Igano, noo bamenyete eki mama akoretwa na tata oria oserete, noo bamenyete aa tokagendererania kobera iga iga. Ee. Korwa riria bori mobwana gwatukera omonto aro ki okwaye. Ase tari amaremo atire onsi nokorema ata ebiri aare bori bweso okoro, noo arokire ase akorema. Mama omino ng'ai are? Nere o- Oria orare.
Okay. Chigocha baba. Eh.
Nkagere ting'ai nabo oratware omogano obwate enyama, yaani omogano omo- omorito ake. Twara esango, ng'aki mwachete aa, ng'aki konya momenyete, naende engki kiabete, monto nabe baria machaka kobaseri monto agaseraniri. Inche Naki korwa- okorokwa. Inche omanyete nkore kosibia nyomba eke. Yes. Eeh.
Mm.
Bono korwa nachete enka eye iga, omogaka omonto nandetete aa, tokamanya nere amatuko amange, agasira mwaka elfu mbili na ine. Nyomba ya omogaka ong'ai ere? Neri ere rogoro aria eri. Eri ere moino aria eri.
Eri. Aha. Buna asira, bono rende intwe nabo togenderera tokomenya buya, tore buya gocha gocha, yaikeire makobia are osirire. Bono buna makobia are asirire, naro riria etafauti yabeire oo. Omogaka oyo ogocha, agocha rioka, ocha firii mpaka aa, okoirana gocha aria. nonya salamu teiyo, ochake eriomana, buna agendererete konya komana gocha gocha abanto basio nki agendererete. Yaikire buna mama asirire ochire mogondo, twaremirie eturakita ase tokorema, buna twaremi, buna aremi nere oruete chibesa, twachire bono etubi ya kabere twaremire na abana twabekire endagera mogondo. Buna twabekire endagera mogondo togakora nkarora tiga ng'iche nsoe korema ase konywa marogoro aa ndosie egeticha gie chinyeni. Buna nasoa korosia. Agacha agateba, Naki ng'o mwabori egeticha eki mokorosia mwambori? Nkamoboria, Naki bono egeticha gie chinyeni, na kera kiokobori omanye korosia egento kiamo ense gose nkorosie egecho tora toragere twensi. Agantebia ng'a inche endagera yao tinkori pi. Nkomoboria, Nase ki otariera? Nakanire tinkori pi, na egeticha eki tori korosia. Nkarua ororo nkamoboria, ekero ntari korosia egeticha, amatuko amange makobi yare arwarete namenya nyamarambe ase eploti ende egorire, naberire oo, narosirie egeticha oo, twabekire chinyeni, chire ororo bono chikoria egu, mumbu aria atambeire, nki ntaroseria ekiagera nang'e ense aria rende keri kia mumbu kore oo na abana abache korwa abana nabo barenge bare nabarabwo, morie, kongocha oo naire nare nonye ndimo, tinkobaera korwa chinyeni mbarentere, agateba apana. Timbasa gokorora mombua nonya ne edaika eyemo ng'a ne chinyonyi ogocha korige. Genda moino aria oborimo bwa esokoro, orosie egeticha kiago, gose ndeme egetii igoro ande orosie egeticha. Nkamotebia egeticha nse konyuma rogoro anga nkorosie. Naende mambia aye agacha akairorera eriogi riria riria. Nkarora bono naki ngokora. Omogaka oyo nere oremeti mogondo. Tang'orogetie ase nkorema bisibi kare ndagende mogondo nyibange buna inche omong'ina, nyibange ng'a ebinto biane nagende mogondo gokora. Bono onye onkanirie egeticha. Ng'aki ebituma biria aremete na eturakita ngocha kogenda koburuga, ase eng'encho eye twasumegete gochumora, ase naro agoikerente nachakera gochia maate. Naki bono ngochia korema, nkarora mbuya ng'ende nkwane na omogambi, gose namorangerie, achichire ndang'orokereria ng'a nkai ngochakera korema ase eng'encho ontebia nimosabe ribaga. Ekero nkorema ekerundu, mogondo orooche nere oremeti chitractor, naki ngochia korema, nta ntagenda ng'ite korwa mogondo. Omogambi agantebia yaya, nkomoirera nde eripoti. Oboe nakairerwa eripoti, buna nairerwa eripoti, tachieti gocha eyio yarenge igoro, tokagenda togatebia omogambi bono ng'aki togokora, omogambi agantebia karatire iga oche endagera tesareka, nabo okogenda oreme akorusia mogondo. rende nachete inche ngasoa korema atarache kondosia mogondo. Gose na amang'ana ya abanto anyorire bakonya komotebia igo mba okorire omokama omoro ogo, agacha agatebia abachokoro tari gontebia, agatebia abachokoro, rende omonto oyo mama omino areme egeticha keria abeke ching'eni, inche nkagenda Agwo ase agoseri- ase agwo ase ansera tikoro. Ekero twakorete koburuga nkarora ng'aki amatang'ana ararenge moino aria inga moino, amatuko aya tori ta- to- tari gochia ororo mogondo moino abwo, tiga ndeme igaa, ngasoa korema. buna nagendete korema boka goika iga, bono yaigete, omwana oria nere antebe timoe, agende achi konya komorugera na abana bande mbaro. Nyaruka eye.
Oyio.
Oyio noyo one ere. Ee nere omoke.
Okay. Nere omogaka one antigerete omoke. Bono buna agenda, nkobwegera are kombeta nyamana, mbu genda omoroserie endagera, eyara inse na morogo obarose mapema ochicha. Erio abana bande babungete bono abasokoro babungete korwa esukuru, bagatebania bono twabera abange tokoenda torakore ase okore chiwiki echi ekesato tore nkaa, bono bakagenda obisiari koberwa ase eng'encho nigo bakamenyire. Bakamanya komoroseria gocha gocha endagera eywo egete agotebia abana aba ng'a, genda ase nyokomumba, abana bagasimeka manya nkiamineti. Bono kumbe omosubati oyo abwate nigo acha erio omong'ina ararire inse amatuko atato agacha gokomboa enyomba nabwate chirenti, buna acha okomboa kumbe mbagendererete obosani bwabo abwo totakoche ki totamanyeti. Nigo ogachete buna etenant? Eeh, na oamorweseti iga agwo. Bono omwana oyo iga. Omogaka oyo tata omino ne emiaka ere inga abwate? Nabo abwate emiaka anga eighty five iga. Eighty five? Gotembora eighty five? Nomonene are na kwansa nabo ere etani agwo bono eyio nere togokwanera. Akanywa omosubati bw'emiaka erenge. Ekero okomorigereria nabo arabe emiaka thirty two iga gose thirty three gose thirty five. Ase eng'encho ne kwansa ntoramomanya buya ntora ntoramosoe buya nigo tomoroche. Bono, orwo ororo agaika bono nagoseria abana baria, abana baria bakankera saa inne na nusu korigereria saa tano. Chia botuko. Chia botuko gocha abana abaiseke. Bakonangeria, toigorere mbwate tiga rende endagera nkoboria ng'aki bacha rero botuko. Bakong'eresa twaitirwe. Mbabori inki mware koboria? Ng'a yaya ase okoro, igo baimoka maambia, bagenda na omosubati oria omanyete erandi, kera eiranire bono marogoba egento keinga saa saa mbiri kogenda saa tatu, otebi twamobekera amache ebabu, kera twamobekera amache ebabu, ogenda goesibia, rakini omosubati oria bachete komoira bwa erandi, iga ase omo aye, eru ase eru enyomba yaye, rakini agacha agachia agacha bono nobwate chinsure enga, isato. Mosubati gose omogaka oyio? Omosubati oyio. Bono omos- omogaka oria ochire ewabo bw'esibio isokoro y'abana, ochire bw'esibio, agacha. Buna achaika nyomba, akarusia chinswe ibere, akaha omwana oria, akagenda na eyemo. Naende chidakika chinke igo, naende akoiraneria enswe eria gocha, omwana okomoboria naki, nki rende kwaira naende nki okoiraneria? Ng'a yaya, sokoro atebire endagera ekorosirwe amatori ere amo. Omwana akamoboria, sokoro oria babu ng'aki mwakora mwakwana koma esimi enyomba ere? Ng'ai ng'aki akora goteba? Omwana akamotebia ng'a hapana, enswe eye kwaire mwago teri engiya bono inche ndoche ng'a tinkorosia endagera toria. Omogaka oria akarwa ebabu akaboria abana ng'a, mwarosirie endagera tokoria? Bagateba yaya, amache are riko, buna ama amache are riko. Naende ntobwati mafuta anyene. Akarua agasauti na esabuti y'amafuta ye chinyeni endi mwagorete aa nagorete. Abana bakamotebia, sokora amaguta a fifiti korwa Jumamosi, nonye mbono ntori gotema gotumeka buna korwa mambia mwachiete igo tore enchara. Igo ninche mwatagete mbaroserie endagera bono nere okobabori, ninche mwatagete mbaroserie endagera morie, bono rende twasinyorwa nki tokorosia tobwati maguta, chinyeni ntibaa lakini ntobwati mafuta. Egachakera evita agwo. Mokungu oria agasoa nyomba akarangeria omogaka oria gochisika akamanya komotebia, sokoro. Omwana oyo okorokwa mama otebire ngosamba are nyomba omwana omosinini. Noo bono eburuburu yachakire ago goikera igo.
Bono inwe mwa amang'ana aya mwayakwanire inwe buna abanto bamino gose ekenyoro aa gose ki? Nto- ntoranyakwane naro aywo rende twatagete igoro akwanwe, agateba ere namaete eseria. Naende ekero mapema erio naremete ekerua nantebetie ng'aki, utama. Nkamoboria kai nkwama gochincha omogoto. Utama, oyo nokwama okwo ntokomanya nkaye agotwamia gose. Bono ekero akoba ng'anyi, mosubati onde nabwate abana?
Nabwate abana bane. Abamura? Nanyigwete inche tindamora babuya abamura abaiseke batato, omomura oyomo.
Bono egia akoba abwo ninki? Ntomanyeti.
Iga agoteba, ng'a nkomosareri toro omokungu oye oyi totameti. Nonya nokomorenta ataramorenta rende, inche buna nkaneti tinsinyamara mbe nanye gochia oo, nkai tokomosareri embeo. Ayio naro asinyete, ayio naro asinyete bono, naende ere nabwate richiko. Omwana oria akaira egepande kiane nyomba, achie korosera ebinto biane korende are university. Ee, egepande ekio agagetiga oo ekero achiete na omogambi koenda, rirorio omogambi agachia gotenena arusie ebinto biaye. tachieti koinyora aria bosio gepande keria. Morogoba naende omogambi ang'ete omogambi tokagenda komobaa konya nigo akanete ng'a gepande nkeiyo, togaonchoka togacha buna twarenge. Bono intwe okomanya amagani aye nara ria are, egepande ekio kaiyairete nkiagokorera.
Bono atagete kobang'anyia korwa pi? Atagete gotwang'ama gotwang'amisha. Naende agoteba, Ploti yaye agorete, etari eye esokoro, titokong'ang'ana nse yaito teiyo. Bono intwe tokumina ki? Bono a- e- eyio ase okorera obaeire oboremo ororo ase Tatoeti. omonene. Eh.
Iga barakworokie ng'a genda ochakere aria.
Igo bono atagete mong'anye korwa amo ogende oburoti bw'esokoro gose omoroberi one orure. Intwe bono ntoramanya. Taraborokire nonya ase omokwe ogacha agwo ase oborimo bwaye. Yaya taratworoke.
Mh. Lakini rende ekero omwana oria omomura bono omonyene natagete koagacha, namworogetie akagacha enyomba eria ya pararwo. Mh. Eeh lakini bono korwa agwo, ntoramanya rende ekero agototebi twame, nigo togosoa koimokia chinyomba echio togende, gose ng'aki to gose tokwama togende seito. Mh. Ase eng'encho kera omonto nigo ase aria gose inse ino ogochia. Mh. Naende manya kobori iga, inche nagotire, oyio tari omogaka one oria oraire inse aria, ng'aki bono agonseria? Mh. Naki agonseri. Eki gekagera nkagenda ase omogambi rende ankonye, nere amorangerie amo aigwe mbirangerie riria kiakomoa, agateba ere namaete richiko, naye namaete esegi.
Eomo agatana ase bwairire, inche ngorokwa roche ase gichana. Gose k'akasungura? Ee. Ee, igo onde omoriki bw'amang'ana. Ee. Ee, lakini richiiko eri rigototebia ng'a ekero twanyororeka ng'ana goika twaboria omonyene twamanya ng'a ng'aki. Ee. Ee, ring'ana ndire twanyorete. Ee. Ee, gocha iga omochie oo. Ee. Ee, abana bao mbare aiga baare gototebi ng'a batagete goseria kogurwa omochie. Ee. Bono ekero twaacha ororo korigereria omogano. Ee. Twanyora ang'e omonto bagoteba otagete koba ng'anyina aye. Ee. Nkobaboria omogaka ng'ai are bagonte inyamaramba aiga are maate. Ee. Bono rende nabasabe enamba, nabatebi rende Ee. tingokorigia tokwane rende toigwe korwa ase ensemo yao ng'a ninki gekagendererete.
Ng'ai bono more toraumerane? Aa, igo tore paara iga bworogoro aa. Ee. Bono tinkomanya ng'a togocha Nyamarambe gose ng'ake.
Intwe Abanyamaramba aye mbarotweresa, neri oramanye, omanyete omanye, omanye ekeene mwamanye korika ebinto. Ee, nabo togotaka igo ntotageti korika propaganda. Ee. Ekero gwatweresire korwa ase ensemo yao, nari tokomanya ng'aki tokobwatania omogano. Sawa, ninchwe ano, intwe bamanyete intwe bakaana onde nyomba. Twachire bono bono iga.
Ee. Mwanche omorigereria, titwana gokora omogano otaereti, yaani baria bakwanire ase omogano bataiyo. Obateba abachokoro bari na mama omwabo, obateba ng'a omogaka oyo aiga, iga akobaseria korwa ase oboremo bwaye tatageti bamenye ororo. Naende bateba ng'aki omoaka iga ache akanyuoma omosubati onde nere bamenyete nere, bono tatageti kobarora. Omogaka noyo araikwanere korwa ase omonwa oye, Ng'aki okorokwa omoaka? Njende ogocha.
Ngasi ki kwakorire bo?
obwarimu. Kwaritarete mwaka ki? 2002. 2002.
Abachokoro aba bao nao bare aiga, na mama omwabo twakwanire nere, ebe agoteba ng'a sokoro tatotageti iga aiga, magega ya baba gakure, sokoro atagete gotosega. Mang'ana aye nomaene? Eh, Obwo noborimo.
Mm. Eh, inche buna omosubani asi- asira, nao narenge mpaka oo, Mm. nao baretwe nabarabwo, e- e- ekosi nebare oche ng'a nanyuomire, mbatageti, bakaba bachitaka korwana ng'a timbatageti gose batue agent. That's the cause. Mm. Because oborimo mboro, enamba mbabwate mbaeto, niki rende batagete ng'a nabaseri? Omosubati oyo omwana one abwate title deed Ori. oyo ogoteba okomoseri Oyo, eh, tabwate title deed omuso- ng'ina. ebwate baka erieta riaye Kai tata.

Ekiagera enkeyo ekosi ng'a nanyuomire, naende ekero oyo mokaye natarasira, nache oteba ng'a ngokwa, nkonyuoma agochie, timwancha, anyuo, anyuome. Ekero omorugi oye agosira. Ee, nakwanete bo, ekiagera naigwete ng'a nimbwate plan y'okonyuoma. Bono eki ekiagera bagware title deed ekiagera bakora ki? bakaira chitari chisa amago- eme- emegondo etano mbu bakabona nonya inde itira ime Nabo babwate Eh, chionsi.
nabo bwate Mm. bono naende bachokire gocha ng'a noyo bagosee naki bono okomenya Mm. Eh, naki nkomenya Mm. ng'okondugera mwana taiyo aa. Tarakira nkwane enchara yane Ning'o ogondugera? Abagoteba ng'a omwana oyo kwamosera tikorwa. Yaya, Nyasae ore orega, gose nomenyete naincha? Egento karache aye we. Nogotebia, oyo notomenyete abwo nekero nkorwa nkogenda sobo oyo, tochiete komanya ng'a naki akare. Nere ntige takaruge, akarosia echae na omogate okanywa. Ekero nene gocha togacha ne chinsu. Buna twacha insu, nkaba oyo omosuare akamata naki, rosia endagera to. tori, bakaanga. Ekero nanga nkabarangeria, ekero nabarangeria aye oyoka amaonte ng'a mokungu otakobera, nkomoboria takobera naki, na oyo amang'ana ache akire abwo. Kare agire nagoteebia keep quiet, inche timoseti, baas, naende oyonde omwabo nara, mwaigure, oyomwabo oria, nere agacha, ere bono agakura eywo isambiri chia botuko chire. agakura mpaka ense egaichana. Basi abanto bakabateba bono, Kuru gainuka rwage, genda. Bakagenda, naende mambia abakama gocha nonya, bagacha korusia ebinto nomogambi. Bono ng'ai mbasere riko. Igo nogotambwa batagotambueti ng'a ere Bono isiko mba, yabo.
mba, mbantambuete ng'a tindi isiko ore abo rende bono. Ee. Abo nitambwe, mbantambuete moroki. Bono omonto batambuete ning'o? Inye no- ng'orimoke ande batambuete, Oyo nyagosira.
ee nyagosira. Gote nomong'ina obo.
Bono naro ngosika oibori, kare omoigwa naki bagotambua, inche mbari gotambua. Mm. Ee, Abache korwa omo- m- bagesangi bao omanyete. exactly. Abwo mbamura Naende oyomo bamino. nateba akochi nobo arandikire omokungu bange. Lakini bono, ee. Abagisa bande omokungu naki oyo, sokoro gwatiga bosa omokungu ngoyo. Bono mbatagete aye, bakare kotebia naki, bagoteba ng'a eke negesagane. Omogambi akaboria iga, Igo ekero mwarokia oria egesagane, igo sokoro yao negesagane?
Abachukuru bagoteba.
Oti, Onsi ndase abagambi bare okwana.
Bono naende ekero ee, bande ang'e negesagane tabaisaini. Igo mbuya.

Barabwo Anyare ba- kwegeri ao. barabwo babeire pipo. Araria oyonyuomire oyo, noetire anyuo. Abamura aba agotira otware chindaru, inki otakomoorokeria ase akwagacha? Arakira.
Omomura one enyomba nabwate aria. Gose notaramotebia ase akwagacha? Ah, momura omwabo oria orogoro aria, Ah. inche namotebete ng'a ng'ai okwagacha. Ah. Gete gache na ebinto aka- nkamotegacha aka. Ah. Ochi- Otebire ng'a chinkonge e- e- ebinto biamotegacha amokana.

Erio bakora ng'a nigo egokora ebi, aye korera omonyoko, ebi'obokoro biane mbikimonyekane atarabwo. Yes, gwacha gwandikirwe ebi'obokoro, inche buna ng'a niga chindero, ebi'obokoro narenge eticha nasondokire ase. Aye kijana, toraita. Oyo taraita. Ekero ogontebi naki, karakira. Ekero ogotebia omokungu ng'a andike ense ya Israeli tia bosa, ng'a eke ebenki eria nemonto gose etagataga, kwanyombera aye otari etagataga? Ee, ekero igo inche kwatebia amang'ana ane gokwana, tiga nkwane, ee, inche tiga aye nkwane, ee, kwakwana ayande. Mbore gwateba nagoserire, inche nigo nabatebirie the truth and the truth shall make you free. Anti mbare kera amenye. Igo tobwati intention yaye okobaseri bamenye. Ereria eye. Ee bono. ote oboremu bwao mboro, etaito timbabwate, ne ekiombe naete ng'ina, abanyene na ekiagu naete ekiombe sobo. Kero kende batagete oboremu bwao bwonsi. Na baikora egento batagete, batagete amagena maya one ngorete baire. Onsi. That's the problem, yes.
Okay. Ekiara inche mono bono narure. Eh. That's the problem. Eh. Na inche kende moyo mbakoira. Eh. Yaya. Eh. Mbakoira. Baire nayo. Ntigare bosa. Mbanyare binche nang'anibete. Mm.

Twakoorire omogano koigure buna abana ao baeresire, kwaigure buna omogaka oyio eresire. Lakini okorora kwane nkori ng'aki okorora ng'a famiri eye tebwati mang'ana, ekiagera omogaka oyo otebire ng'aki yaya inche tindabaseria, nimbaete oboremo bobwate mpaka etitle deed. Lakini okorora ng'a egento bakobuna nkeri ng'a abachokoro aba mbatageti kong'anya korwa ase baba omwabo aenirie na tata omwabo. So, naye gese tata omwabo aenire na baba omwabo, oboremo obwo nigo bogorire. Na omogaka nere agoteba, Tiga bagende oborimo bw'esokoro, nao mbaaterete, nkabaa abake enamba. So my assessment neri ng'a ki, kaka famiri eye nde ndoche ng'a tebwati mang'ana, na ogoikaransa gwoka bagoikaransa, nkwegwe buna sokoro akwerane na abachukoro, abachukoro omanyete mbagisangio. Nkwegwe buna bakoiranerani. I think disagreement nkegere oro bagoikaransa ba sort out those issues bogima bosuke bosionye tinde ochi mang'ana amakong'u are aiga baretane korwa ekero Jessica akasungura korwa iga chinse amochie etono nyasae oyio